Azul fell-awen, tujur di Belagi. Ad nekkes, ad sen-nekkes lxiq akk i wid, i wid yellan ama dagi, ama, ama l'étranger, ama ala berra. Tujur di Belagi. Tagi, juste des petites, des petites vidéos kan, ara ken as-décourager ara neɣ acu, akken ad ɣ-ttwalin. Imi tennam tagi d tinna, Inisi akked wuccen mačči d tin akken lebṣel neɣ wihin wihin, tagi d tayaḍ. Leḥḥun akka inisi akked wuccen, leḥḥun leḥḥun leḥḥun kan ufan-d ufan-d taqerract neɣ taqfest kul yiwen amek i s-yeqqar, taqerract neɣ tasmurḍest kul yiwen amek i s-yeqqar, almuhim tettwafham akken qqaren. Ufan-d taqract tundi s tecriḥt n ucemmak-agi. Acriḥ n ucemmak-agi netta d taqract. Uccen yuzzel d tazzla. D tazzla akk yezwar inisi-nni-s arǧu ḥbes, ḥbes s leɛqel. Ini-as d acu, ini-as d acu ara d-tiniḍ. Ini-as d acu, ini-as bac ara tzemreḍ ad teččeḍ, ad teččeḍ keččini. Uccen-nni il est intelligent, yeḥṛec, yuɣal bac i ad t-teṭṭfeḍ yeḥṛec ad k-ittṛebbi uccen. Ini aziḍ d acu-tt tinna? Ma tuciḍ-tt ad tt-teččeḍ, ini aziḍ d acu-tt tinna? D ddeɛwessu, ečč ad iɣuṛ mmi-k. Aa, ini-as ɣef annect-agi i tt-ḥebseɣ, aa, teqla-d lmeɛna. Ini-as nekkini melmi i tt-ččiɣ teqla-d lmeɛna deg warraw-iw-nneɣ. Ini-as la ak-xaṭi ad tendemmeḍ. Ini-as aha, ini-as qrib kul dduqan meɛna deg warraw. Iruḥ yečča-t, tup teṭṭef-it. Teṭṭef-it d taqerract n lɛali, ittɛeggi, ay inisi ay tin-xemmeɣ, ay inisi a tin-xemmeɣ. Ini-as yax ini-ak ini, ini-as ay abuhal. Ini-as laɛi-d d ddaɛwessu ečča d iɣrem mmi-k. Ini-as yeɛni ḥaca kečč i yettarwun. Ini-as d baba-k i ixemmen i ixemmen lḥaǧa atan teṭṭef-ik keččini. Ečča d iɣrem i baba-k i yečča kečč aql-ak tɣurmeḍ. Ečča d iɣrem mmi-k. Ahat mattagi tujur tujur d taqsiṭ s timebla deg C'est une blague diɣ ɣef tujjurt agi uccen akked welɣem ama d-tiniḍ la kabili akked lezzayer la kabili teṭṭammaɛ teṭṭammaɛ di l'Algérie a s-d-tefk tamaziɣt a s-d-tefk taqbaylit neɣ tamaziɣt au même titre que l'arabe ad tuɣal une Algérie démocratique berbère

Qqim akkagi ay iɛedda-d ulɣem, rrif n wuccen, lawan akk tibḥirin quccent lmakla ulac yewwet-it zzuɣa, zzuɣa mṣabi diri ulac kra yettaṣdad ula d ubẓaẓ itett ula d rrbiɛ ulac rrya tisquma-ines banent-d comme par hasard kan iɛedda-d ulɣem tikli n ulɣem au ralenti, derrdef, derrdef, derrdef, ihuh!

Lḥu, tleḥḥu, lḥu, tleḥḥuḍ, ini-as lɛar, ay alɣem-inna ar yeblisi neɣ yuḍen d imensi n useggas neɣ n cehṛin neɣ telt cehur. Yettabaɛ-it, yettabaɛ-it, yettabaɛ-it, yettabaɛ-it, aw! Netta d tin i d tikli n welɣem. Dɣa ifukk lberr-nni, lberr anda yella, kecmen. Kecmen i ṣṣeḥra, alɣem yesɛedda krapuṭaj, yesɛedda krapuṭaj n yensa, deuxième carburateur d reddef i tavayt. D ayen uccen la cabine ur tezmir ara ad tkemmel. Uccen ur yezmir ara ad ikemmel par rapport à tous ces sacrifices, d ayen tenzef. Tous ces sacrifices pour rien. Teqqim akka deg tnezeft, teɣli ar lqaɛa, yeɣli ar lqaɛa wuccenni, ur yezmir akk ad ikemmel akk. Yenna-as-id ulɣem, yetna-as-id lezzi, Aha, ah, aha, kemmel ay uccen, ah, ixi teḥṛec-aɣ, kemmel, ah. Ur yezmir ad yernu ampa, dayen yejmeḥ-d imeddi n Arakardyak.

Nniɣ-ak, ruḥ ad truḥeḍ, aɛebbuḍ-agi d arɣib, win i t-itban ur yesɛi aḥbib, ruḥ ay alɣem beslama ama d uccen ad yemmet d aɣrib, ihi kunwi a leqbayel tant que tettabaɛem l'Algérie-agi ur truḥem ara ad texdmem axxam-nwen l'autodétermination de la Kabylie, ah wallah ar d ad nemmet d iɣriben. Ad nemmet i terga n wuccen. Tin akkenni n lbacir umellaḥ. Ay ul-iw ur ttxeyyiq. A Rebbi yettreẓẓiq abeg adeg yeqqaren acaran seg idurar-agi. Ay ul-iw ur ttxeyyiq. A Rebbi yettreẓẓiq. Lḥut di lebḥer rɛacen. Anwa leḥbab war lefriq. D taḥbibt n Lezzayer-agi, ilaq ad yili Faruq, Faruq d Rebbi i t-id-yefkan. Anwa leḥbab ur nefriq. Akka n yid deg ulemḍiq. D lmeḥna n Lezzayer i yesderwicen, wi iḍefren Lezzayer m uɛenqiq, wi iḍefren ma mazal neṭṭafar-itt, wi iḍefren Lezzayer m uɛenqiq, lɣezen-is rqiq, tudert-is rqiqet, lɣezen-is rqiq, ad yemmet yiterga am uccen. Akken i tebɣam a ɣ-teḍru a Leqbayel ah! C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Juste des blagues tamacahut d lmeɛna, af twekka akked lḥut d acu i d ssebba lmeḥna tekka-d si lmmi-s tmeṭṭut s tḥila akked ṣṣenɛa yettawi yid-s lmut. Tǧaweb-it-id twekka tenna-yas fukken lehdur, ddunit si zik akka, Lezzayer si zik akka siwa tiḥila d ẓẓur envers tamaziɣt neɣ taqbaylit am ass-a am uzekka d Lezzayer ay d Mleɣrur enver taqbaylit enver kunwi a leqbayel ḥadr ihi ma d akim tanemmirt nwen partager ifi laman.